ke a le tsamiša ke a le lotšha ke re thobela ke re mošate go se moya ka dr makgabo le kgone ke rata re dire um daily prediction ya rena re ko rena mangeloi le badimo ba rena ba re lekgono dilo di tlo sepela ka sebopego mang tšatši la lekgono le tlo ba jwang le tla ntshwarela pula yana ka montle i hope e ka se re disturbe i hope e ka se ra se kudu kgotsa e le gore bile ga le sa nkwa le ke bolela okay ke na le karata tša ka mo ke na le karata mathomo yona e re balance ka ba le karata engwe ya re connect with animals and then ya boša re animal spirit guides healing ya re past pets ka bošape ka ba le karata e le gore e re earth guardian yona ya re stay rooted and grounded okay pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena go semoya ka dr magabo ke a le amogela ebile ke re le ipshine ka taba tše ke le tshwaretseng tšona ka re mo go semoya ditaba ke maphapha ke tše dintšhi le ka se di fetše se ke le kgopelang sona ke gore le subscribe le like channel ya ka le kgotle notification bell gore ka metlha ge ke uploada di-video le kgone go tseba gomme ke a le leboga ke leboga support ya lena okay um ka the balance card ke na le karata e le gore botse ke the two of cups mo um ge ke lebeletše le go ya le ka karata e ke lebeletšeng ka gona le ka molaetša e le gore wa ntlela ke ntho ele ya gore o ke thute go balantsha dilo tša gago o ke thute go balantsha dilo tša gago o ka balantsha bophelo ba gago le spirituality sa gago, mošomo wa gago, lelapa la gago, o balantsha le le ditšhelete tsona o ka di balantsha jwalo le jwalo. Kore ya ba ntho e la gore go dira dilo a kere eh, ba fela ba bolela- ba bolela ba re too much of anything it's poisonous. Go ka kgotsa o dira dilo o na le ntho e re wa e dira o e dira go fetiša tekanyo then ga o nyakege sowe. Dira dilo ka mokana tsona ka go lekanela, dira dilo ka moka tsona ka gore di lekanele ka mokana ga tsona. nna ke tlhela ke botsa batho go ke consulta motho and then motho ola e le ntho la gore okay go rapela gona ke rapele okay goba ke rapela kudu mara ga ke bolele le badimo ba ka kudu ke bolela le bona once in a while akere so wa kgotse le gore ga a dira so motho ola then automatically go ra goreng wena eh, go ra gore o tšea ba le ba eh, ba le ba the spiritual guides akere ba le ba seprofeto ba le o ba beile kwa godimodimo ba le kua godimodimo ko and then ba le ba bangwe ba le o ba beetše fase and then o dira gore badimo bao ka bose bona ba seke ba kwana ra tsa gore badimo ba na le go kgakgana kere badimo ba na le go lwa ba na le go kgakgana ba kgona go re lwela badimo because badimo ke batho ba e le gore ba phetše mo lefaseng di-spiritual guides ke batho ba e le gore ba phetše mo lefaseng a kere ba phetše jale ka nna le wena so le ge ba le today ba tlogile mo lefaseng ba ile into the afterlife akere moya wa bona o sa phela moya o sa le gona ga ba sa kore mola ba leng gona ka se sebaka ga ba in a body form ga ba na mmele go tshwana le nna le wena ga ba na nama ekere gopole gore um ebile le motho ge re mmoloka ge re ba seno lokela um eh, lepokisi le laka kwa lebitleng ka kua eh, moleteng ka kua re tšhela um mabu mola o tla kwa moruti a bolela a re um

o tšwile mo, mo, mo nameng o ile into the spiritual realm akere so ge ba nagana mola in the spiritual realm spiritual realm se connected to um eh, lefase la rena se connected rena re ka se bone akere mara go na batho ba le ba na le gift e le gore ba kgona go bona go na batho ba bantši ba le gore ke ba consultile ba bantšhinyana ba e le gore ke kgwetse e le gore ba na le gift e ke ya go kgona go no bona um like tsona di-spirit

jwalo le jwalo so and then yena o e be motšhoša ntoke and then ge ke lebelela ka ditaola tša gagwe tšelo gore ke ke nngwe ya di-gift tša gagwe motho na o na le gift la re bitsa gore ke a mediumship o tshwanetse gore a bereke jalo ka a medium ke gift ya gagwe gift ya gore o kgona go bona eh, those spirits ka matlho a gagwe ene ebile a ka kgona go bolela le le bona so yena training a santse a e dire ke training ele ya mediumship e le gore o swanetse gore a ithute kore o swanetse gore abe a be cleansed a be strong a kere gore o se ka kgotse le gore go tlatla spirit e le rebile di tlatla di mo attacka ka gore di-spirit di šomišang energy ya gago o se ka kgotse le gore ga a fetsa go bolela le tsona ba a kopana le tsona then o ba le go lwala ka gore o ba ena le problem ya go lwala a kere a lwatsa ke those spirits so e swanetse gore a be strong

and o se ka kgotsa le go ba le di-energy tše le gore di kgona di-spirit tše le di kgona go mošela morago ga ya ga tša mošela morago tša yo motlhopha mo mohlomong ebile tša ba attached to yena mo e le gore di thoma go mo tlišetša malwetši di mo tlišetša eh, ntho e le gore a phele a kwatile dilo tša tša bophelo di thoma go hlakahlakana so swantše ke training e le gore swantše a e sepele so ke ntho e ke e bolelang ke re motho go ya ka karete o swanetše o kithute go balantsha dilo tša gago le badimo ba gago o ba balance o ba tshware ka go lekanela o seke wa re go ba fa metsi goba snefi sewe wa kgwetše le gore wa choosa gore a ah, ke fa ba bo papa fela goba ke fa ba bo mma fela ba le bona ke bafe o dira bothata ntho ewe o ka no ba o tseba eh, batswadi ba eh, bo papa ba gago goba mohlomongwe o sa ba tsebe and ebile o seng kwa ba le connection le bona it is not your fault wena ntho o swantse o e dire ko gore ge o bitša babomma le bapapa le bona o ba bitše and o ba kgopela gore ba kwane ka wena ba seke ba gogwana ba seke ba lwa ba seke ba go lwela ka gore ge ba e lwa ba dira gore dilo tša gago di thatafe bophelo ba gago bo sa sepela gabotse ba kwane ka wena gore dilo tša gago di kgone go sepela gabotse o gopole gore Dimpho ka moka tše badimo ba o fang tšona ga ba fe wena fela ba fa your coming generation ke gore ba direlang ba direla generation ya bona ke generation ya bona ga ba rate go bona generation ya bona e sokola ke ka baka leo tla bona ba tshwanetse ba tliša di-blessings ke responsibility ya bona go tliša di-blessings ke responsibility ya bona go protecta the generation so gore dilo tše ka moka tšona di kgone go tla mo go wena le ka lekanetša dilo tša gago le ka lekanetša badimo ba gago le your spiritual guides le ka lekanetša mošomo wa gago o se ka kgotše le gore o paya too much attention to mošomo wa gago o fetša le motho la re mmitša gore ke workaholic kore wena o phela o bereka a o na nako ya o khutša o chaiša lata mo berekang gona a se gore wa gapeletšega ke wena ka mokgwa o rata mošomo wa ka gona kore rather o bereke go fitlha ka gae O busy di laptopong tša gago ka mmereko. Weekend ga ona nako e le gore wena o ka nna le family ya go fase le bana ba gago wa bona gore na sekolong ba performa jwang goba ba le a quality time le bona. O gopole reading e la Monday e boletše ka gore ba bang ba lena go na le leeto le le ka le tšeago o kgotse le gore ke leeto le ke e family get away mo e le gore o sepela le family ya gago le ya go ipshina ka sese mo ebile le di-holidayng goba le ya kae kae kae kae a kere so ke ntho e le gore ya nyakega mo ke ntho ba sa bolelang ka yona le kgone gore kry-a sometime ya gore o fele o dula fase le family ya gago le be together re tsoga fro ka masa re ya mošomong ya rena re boa tšatši le thapame motho a boa o lapile jwalo le jwalo o mongwe a boa ebile o santse a thoma bje dipitša mollo a thoma a peele bana so a re reng ge re fetša go apeya re nne fase together as a family re je mmogo ke yona a way ya go connecta together as a family nako ngwe re be re sepela ro nna ka kwa dining room ka mola ro lebelela tv together re tshege re ipsine ka weekend re be le letšatši le goba nako e le gore ka ba mmogo re ye kerekeng mmogo re rapele mmogo ba re a family which praise together stays together so le bagwera o se ka kgotse le gore wena o thoma ba much focus mo dilong tše dingwe then o lebala bagwera ba gago ga o sa ba needa wena tseba gore go na le tšatši le gore dilo di tlo ba boima and o tlo ba needa bagwera bale o tlo kgwetsa o gopola gore ka se sebaka nka be ke llela go mang mang and a mpha mayele a nkgomotša so mo o bolela ka taba tše e la gore balantsha dilo tša gago o seke wa kgotša le gore o na le dilo tše le gore wena kore go phela o le busy ka dilo tše di itseng o focused mo dilo tše di itseng tše dingwe wa di compromiser o seke wa dira seo kudu dilo tše e leng gore di tlo tlišetša katlego goba dilo tše e leng gore di tlo tlišetša lethabo ka gare ga bophelo ba gago. and then ebile ba go botsa gape ba re o be le patient o be le e, le ka go ba bonolo kore o se ka fela fela pelo o se ka kgotsa go felela dilo pelo o se ka re go rapela o kgopela modimo se sengwe wa kgotsa go fela pelo rona o tla arabaneng goba ipotsa gore okay ka gore ke rapela today o santse arabe le today aa ga di bereke seowe goba go bolela le badimo ba gago o e na le mathata a tšhelete wa ipotsa gore ba tla araba immediately ga go berekiwe seowe e ba patient go nyaka dilo tše di botse di tla ka raphelo ba gago ene di berekele dilo tšeoe ka lerato e seng a ntela gore ka kore o kgotse o bereka ebile ka force because wena o nyaka tšhelete o bereka force aa bereka gabotse ka lerato ka energy o nago le yona ene o fele o kry-a nako ya go resta ya go ikhutša go dira soe E, o dirang go wa, o, o, do- o detoxifya mmele wa gago, o tloša di, di, di, di energy tše e le gore ga di nyakege ka gare ga mmele wa gago, gomme ge di tloga mola then go thoma go tla di energy tše di botse tše e le gore di dira gore o be, kore o be kore o, kore o, o, o, o- o be le energy ya go feta yela o bego o ena le yona, ge o yo boelela mmerekong wa gago then dilo di sepela gabotse. and then o tsha botsa le ka yona balance gape mo e le gore ke tlo go botsa gore o leko o le go balance ditšhelete tša gago tšhelete di balance ja o se ka kgwetele gore tšhelete ya tsena today before tšatši le subela goba go sasa before tšatši le tlhaba tšhelete la ga e sego ke di-minus goba ke di-zero ka ra card ya gago le ka go balance dilo tša gago ngwala list ya go fase o die budget ya gago ipotsa gore okay um every month ke a tseba gore dijo re reka ka bokete ye ke ya bana ya sekolo ye ke ya eng eng ye ke ya water electricity jalo le jalo and then ye ten percent ya salary ka re ke itše ke latlhele ka matheko ye le re tla ba ya di-savings goba motlho mongwe e le gore re tla ba re save ke ke sort of an investment and motlho mongwe another uh, maybe five percent re beela ka matheko ke ya di-emergency ge re ka na le emergency ra kgwedi re tseba gore re na le tšhelete ga re thome re tsamaya re ya kae kae re ya go louna goba re kae kae re ya go kgopela balantsha dilo tša gore balantsha ditšhelete tše o nago le tšona ke molaetša wa wa today okay and ke na le the earth guardian are stay rooted and grounded ba buša ba re connect with animals animal ba bolela ka di-animal spirit guides healing jalo le jalo um ge o le wena motho a kere mangwele a gago ba ka tšhaba kudu ge wena o ka ba motho ola wa go fela o ke grounder ge o ke grounder go raro o connecta to your um spirituality o connecta le di-tradition tša gago di-culture tša gago jwalo le jwalo motho a ke grounder o kopana gore ke ke tsela ya go ke kopanya le badimo ba gago ke tsela ya go ke kopanya le mangilwe a gago ke setse ke boletse last ka re um mekgwa e mengwe e le gore motho a ka ke grounda ka ka gona ke ntho la kgotsa motho a fela a meditator go meditator um o ntšha dilo ka moka tse le gore di ka mo monaganong wa gago kore you are clearing your mind and go seno dintšha mokana tsona then o tlo kgona go ba le tsela ya gore o kgone go connecta to your soul ke gore ke tsela ya gore o connecte to your spirituality o connecte le mangelo a gago kudu motho e le o na le mpho tša semoya ke nto engwe e le gore e tla go thuša gore o kgone go kwa ge badimo bao ba bolela le wena o kgone go kwa di-spiritual guides tša gago ge bantse ba go guida ka ga tsela gago ya semoya ene tsela e nngwe gape ya go ke ground a ka bolela lentho la gore um nako nngwe a walk in the park o ntse o sepela sepela mola nageng mola o tšea walknyana goba o exercise jwale jwale ke tsela ya go ke um grounder and ka nako e nngwe gape re ke grounder ka ka mokgwa o eh, tlabeng o ija ka gona mehuta dijo tse o tlabang o di ja o ja dijo tse le gore ke dijo tse le gore di tlhwekile dijo tse le gore most ke di-vegetables um di-fruits jwalo le jwalo ke tše dingwe tša dilo tše e le gore di thuša motho gore a ke grounde ke le tshepisitše ka re tlatla re dira um full video ka tsela tša go ke grounder ke tsela tše dintšhi and then re tlatla re tlo bolela ka tsona le gona go rapela mola itse o ya go ke grounder because o kopana le mangwele a gago ka thapelo tsela ya go fela o phasa ke tsela ya go ke grounder because o kopana le badimo ba gago ka gona mophaso ola o ntse o ba fa metsi o ba fa snafe ke yona go ke grounda o kopana le mangwele a gago kore nto kgolo mo kore o seke wa lebala mo tswang gona o seke wa lebala ka spirituality sa gago o seke wa lebala ka badimo o seke wa lebala ka badimo ba gago ka le wena ka lena matšatši o tlo feta mo lefaseng and o tlo expecta gore go tloga mo lefaseng go ya into the spiritual realm ba tle ba go gatlhanetša gore ba kgone go tsentšha ka ra lešaka la bona jale ba tla tla ba go gatlhanetša jwang ge e le gore wena today go phela mo o lebetše ka bona le bona ba tla ba tseba gore wena ke tšatši la gona gore o tle into the spiritual realm ba ka se go gatlhanetša ba tla no go lesa wa no timela wa no ba a roaming spirit because le wena o bo sena nako ya bona le bona ba tla tla ba sa be le nako ya gago

mara yanong ga o kgone o ka kopana le bone because ke ntho e le gore lwena o itirile um eh, ba bangwe ba re do unto others what you want them to do unto you and then ke setse ke boletše ka ke dirile video ya ke sa polara ke e dirile ka mo channeleng ye mo e le gore ke be ke bolela ka um di-spiritual animals ke tla checka gore na ka mo ke e dirile ifase ke e dire ka mo channeleng ye ke tla e dira a video ya di-spiritual animals mo e le gore ke be ke bolela ka di-spiritual animals gore ee Mangwele a rena ka nako nngwe ba kgona go tla go rena ka tsela ya diphoofolo badimo ba rena ba kgona go tla go rena ka tsela ya diphoofolo ka fa example ya o tlo kgotse le gore maybe go na le nonyane e le gore ka metlha e ratla go tla ka mo lapeng la gago nako nngwe nonyane wa kgotse le gore every day frogo ka nako e itseng ya tla e, e dula kwa fester bankeng e bethabetha mola fester bankeng ya ba re ke mangwele a gago ba tla ka mehla ke bona ba tlang ba go tsoša ba tla ba tlo go tsošetša jwalo le jwalo ba tlo go fa protection jwalo le jwalo so go na le dilo tse ngwe swantse o tsebe um um gore na um e ke bona phoofolo e so e ka ba e le gore e emela mangwele a ka na goba phoofolo ye e ka ba e le phoofolo e le gore mohlho mongwe e ka ba e le ya go šomišiwa ke batho ba e le gore ba selekana and then ka bolela ka re tlatla ke tlo dira di-video ke bolela ka phoofolo tšewe one by one so ke tšona di-spiritual animals a kere tše le gore nako ngwe e ka tla mo go wena e le ntho e le gore e rometše ke mangwele a gago goba ebile ke bona ba tlile gopola motho mongwe a mpotša ka leba le leo le tlile mo go yena and then ra re checkela kgotsa gore ke nnete ke spiritual animal sa gage so ke dilo tse le ba rata gore o di tlhokomele ka raphelo ba gago because dilo tse le tsona go ya ka reading ya rena ya monday mo le ba bolela ka dilo tse di botse tse le gore di etla di-blessings tse le di tlotla ka raphelo ba gago akere di-blessings tsela gore di tle le rena re santse go na le tše go na le karolo re santse re e raloke ka ra maphelo a rena go le go attracta those blessings goba go bula mabatsi a gore those blessings di kgone go tla ka ra maphelo a rena ka nako e ntšhi di-blessings tsela ke rena re tswalela re di tswalela mabatsi ra tswalela ka ntle ka baka la gore motlho mongwe ga re tsebe so go kgotse e le gore mangwele ao a tla ba leka go tla motlho mongwe o tla as yona e nonyane e phelang e tla mo gaufi le yona ka mehla wena ga o tsebe goba ebile ga o na taba le yona goba ebile ga o na taba le mangelo a gago ba le ka o tla go wena ba bontšha re gona re mo gaufi le wena bolela le rena ga ona nako ya gore wena o lete kere sa o rapele ga ona nako ya gore wena just sa o tšhele sne fa se bolele badimo ba gago mafeletšong um nonyanela ya ngala ya sepela ga e sa tla total ga e sa tla le go tla gore badimo ba ba dirang ba bone gore aa re lekile go tla go yena ka mekgwa e mentšhi re montšha re gona eupša o padile o gopele gore ge e tla nonyane la le ka ditoro ba tla leka go tla ba bolele le wena ba tla leka go tla go wena le ka intuition ba bolele le wena mare wena ga o ile wa decide go se theletše intuition ya gago wa tšea tše intuition e go botšang tsona wa di kgaphela ka matheko wa ipotsa gore bophelo ke baka ga ke tlo theeletša motho o mongwe wa sebetsa ba le mangelo a gago then mafeletso ba dirang ba ngala ba sepele ge ba sepela ba tsamaya le di-blessings tša bona o ra gore wena o ba tswaleletše lebati o ba tswaleletše ka ntle so ba sepela di-blessings tša bona look tše already o ne ba se ba o file tsona then di thoma go phatlalala koloi tšela di thoma go kry-a di-accident ditšhelete ka moga di thoma go phatlalala go tla mathata a šalane morago jwalo le jwalo o feletše bile o nagana gore motlho mongwe na batho ba e le gore ba go loya or something go sena boloyi go sena bothakati e le nto la gore wena ka bose wena ga o na nako ya mangweloi a gago ga o na nako ya go rapela okay ke na le the king of cups ka buša ka ba le karata e bolelang gore e re focus on children ya bolela gore ya re pregnancy birth adoption ka buša ka ba le karata ya, ya um the mother earth e rego empowerment mother earth ke tlo lebalela yona so gantši ke tlo focusa go the king of cups le focus on children the king of cups ke motho e leng gore e representa motho e leng gore um ke motho o mo emotional mare in a good way ke motho o mo sensitive ke motho e leng gore wa tshepagala ke motho e leng gore ga a dira dilo tša gage o ba devoted o kore o dira dilo ka maikemišetšo so go ra gore e ba motho wa tshepagalang tshepagalela badimo ba gago tshepagalela batho ba bangwe ba o phelang le bona go dira dilo di dire kore go tšwa botengteng bja pelo ya gago o seke wa dira dilo o ka re wena wa gapeletšiwa go rapela rapela go tšwa botenteng ba pelo ya gago o se ka rapela because o ka re it's just a force goba mohlomongwe ke nyaka one two three ke nyaka tšhelete ke nyaka eng ke nyaka eng ke nyaka mošomo then kona go rapelang o tsebe gore modimo o kgona go bona right ka ra dipelo tša rena o kgona go bona gore o ga a rapele because o rata go bolela le nna o rapela because o nyaka se sengwe and-e tseba gore a ka se go fe sona go ya ka karata e ba re wena o motho e le gore wa tshepagala, wa tshepagala. Go ra gore o dira dilo ka tsela ya nnete, o dira dilo ka tsela ya lerato and-e ebile o motho e le gore o treat-a batho ba bangwe ka tsela e botse. Ga se wena motho wa gore batho ba kwe ka wena. mohlomongwe o ka kgotšela gore mo o šomang gona mohlomongwe gona batho ba e le gore ba reporta mo go wena wa kgotšela gore wena o motho le wa gore um batho ba kwe ka wena re a gopela ka reading ya mabane ba boletše ka ntho e so so ba sa e bušeletša gape o motho e leng gore wena o rata le ge o le a leader o tshwara batho ba bangwe gabotse o hlompha batho ba bangwe ene mo e leng gore o kgona go go kwa le di-advice tša bona mohlomongwe le ka meetingng le ntse le discussa a o re di-points tše di boletseng ko ole wa di-crusher because wena wa monyatša ga o ka mokgonowe so se ke yona tsela ye nngwe ya go bulela dimpho gore tle ka rapholo ba gago because wena o bereka le batho ba bangwe gabotse o tlhompha batho ba bangwe o tseba o ke kokobetša ke tsela ye nngwe e le gore o kgona go bulela dimpho ka gare ga bophelo ba gago o le ka gopola na le video ke e dirile o ka re ke ngwagono e le gore ne ke bolela ka tsela tše e leng gore um re dirang re re ipiletša madimabe rena ka bosrena a ke sa pola ke dirile ka mo channeleng ye but ke tla e checka ka bolela ka ntse le gore go ka kgotse le gore like lo tša tshwana le masebo lo tša tshwana le go nyenya batho ba bangwe jwalo le jwalo ke tsela e nngwe e le gore rena ka bosrena re koba di positive energy tšela ka ra maphelo a rena re invita di negative energies that's why go le botlhokwa gore o theeletše se se tšwa mo pelong ya gago gore na ntho e tšwa mo pelong ya ka a na ga se ntho e le gore e tlo attracta negative energy na goba ntho e tšwa mo molemo wa ka ga se ntho e le gore e tlo attracta negative energy na that's why fela ke bolela ke re ge e le gore um

a kere nako nngwe motho ba lentšhi la gore motho moketekete ke tla mmontšha ke tlo mo phoxa ka gare ga batho ke tlo mmotša motša taba tša ka gare ga batho wa kgotsa e le o e ba motho le go rata go mmokga batho o ba gegeya kore o ba dia di-joke pele ga batho ba bangwe gore batho bangwe ba ba tshege batho bangwe ba ba nyatše motho le a ka no se arabišane le wena ka gore ga nyake dintwa Mothole a ka no kgomola batho ba mo tshega a emele kwa theko mare ya ba gore pelo ya ge e bohloko. Bošego ga santša robale o nagana ka mantšwele a gago. Keng? Ke gona wena o kipiletša di negative energy. Badimo ba Mothola ba kgona go bona gore wena o kwešitše ngwana bona bohloko mo e le gore ngwana bona o palela ko rapela today, o palela ko communicator le bona today ka baka la mantšwele a gago. Then ba dirang ba phanisha. ba bloka dilo tše dibotse ene le wena mangwelwe a gago ga ba nyake gore o kgwetše be ba motho le wa go reria batho ba bangwe ga ba nyake sowe ba rata motho wa go ke grounder e sa wela undergrounding le yona gape go kopanya le mangwelwe a gago go ke kokobetša okay and then mo e le gore ba bolela ka ka nako nngwe o kgwetše le gore kore ba buša gape ba go encourager ka the king, the king of cups gore le ka go bolela le batho ba bangwe ge o šetše o kgwetše le gore go na le tše di sa sepeleng gabotse goba mohlomongwe o nyaka more information ka something le ka go bolela le batho ba bangwe go na batho ba e le gore o ka ya go bona. ene ba ba ke batho ba dipelo tše dibotse batho ba le gore ba tlo go thuša a kere gore ba o encourage gore fela o kry-a di-advices from other people a kere ka mokgwa ba se ba boletse gore wena o motho e le gore ga o nyatše um eh, maele a o tswa bathong ba bangwe ga o wa nyatše a kere and then bolela le batho ba bangwe ba tla go thuša go e na le mathata ka ra bophelo mathata ka lapeng la gago mathata ka ra lenyalo le ka o bolela le batho ba bangwe ba e le gore ba ka o thuša a kere gona batho ba bantši ba le gore ka ya go bona batho ba e le gore ba dirile counseling ba ka o thuša ba o fa mayele ba o kgothatsa mo ba santse ba o kgothatse gona gore re go kopana le mathata ka ra bophelo o seke wa jara o iteng ka nako nngwe le badimo ba gago tšhela senefe fase o ba botša ka mathata a gago o re go rapela o botše modimo mathata a gago o botše mangwele ao a semoya mathata a gago o tla bona ba tlo go fa di-ideas ba tlo go guida ba tlo go kgothatsa goba ebile ba ka ba go bontšha motho e le gore o swanetše o ye go yena ba tla bolela le wena through motho ola motho ola o tla o tla go wena a o khansela botsana fela a go kgothatsa a o fa mantšu a borutho gomme wa lebala ka mathata ale ka tlhela ke bolela ke re mathata mang la mang mo bophelong a fela a go na bothata ba bo sa feleng because mathata a khosa ke rena so ke rena re santse re re a fediše o se ka re o ne a mathata a bona o ka re o fedile ka bophelo ba gago no and o se ka nana gore o tee ka ra mathata uwe ka nako ngwe o ka ba le mathata mara wa bona o ka re ke a mantšhintšhintšhi go tlo a tšea wa comparela batho ba bangwe wa kgwetša gago ebile e se selo ene ka buša ka re o tsebe gore le mangwele a gago le modimo ba bona gore wena o na le mathata ba kgona go bona gore o diregalang ka raphelo ba gago ka se sebaka dilo ga di sepele gabotse ene ga se gore ba thaba le bona a se ba thabe mara ba tla leka ka mokgwa e mentšhi gore ba fediše mathata a gago so e se ka ba nthela gore go e na le mathata kgotse le gore ntho e ya go tshwenya mo pelong o palela ko rapela o palela ko robala bošego ebile e coseta malwetši e coseta di-depression no accepta mathata a uwe o ipotse gore okay dilo ge di sepela ka tsela ye ke nna le nna ke ke bile part ya go di khosa ka baka la gore ke ile ka se ka se be le go šetša dilo ka se dire the good decisions motlho mongwe a kgotsa gore ke phela le batho ba e le gore ke di bad influence ka bophelo baka so e re ke learn from di mistakes jaaka a mathata ke tlo a fetsa ka mahlong ke tlo a fetšiša one by one a tlo fela le ka ka tša mengwaga two years stress ora fele mara se se leng gona mathata a ka se ntšhikintšhe ke tlo no ba strong

ge e le gore ga o nyaka o ya go motho go na le tsela tše dintši tše e le gore o ka kgona go kry-a guidance o ka kgona go kry-a um motivation jalo le jalo re kgona kwa ka di-story tša batho motho e le gore o kgotše go na le tše di diregetseng ka raphelo ba gage motho la maybe a decide go ngwala buka ka ka mathata a leng a kopana le ona and then a bontšha le gorena wa solvile jwang so dibuka tša mohuto le tšona o ka di kry-a wa di bala and then tša kgona go fa confidence tša kgona go fa maatla gore le wena o kgone le o facea mathata a gago ka mahlong wa fediša and then ke na le um focus on children e bolela ka pregnancy birth le adoption okay ka, ka the balance card ke setse ke boletse ka re ba re balansa dilo tša bophelo ba gago ka bolela ka re o ka balansa mošomo wa gago le dilo tša lapa la gago ke setse ke tlhalositše gore re ka no ba re ya meberekong ya rena re hlwa mola nako e ntšhi re spenda most of our times mo mešomong ka mo gae re no ba gona for an hour oba two hours ke bošego re setse ro robala a re ke phedi nako a fela rona le bana ba rena fase re chekelo tša bona tša sekolo re ba re thušo mo le mo ka di-weekend re connecte le bona re be a happy family mmogo re kgone go leader eh, bana ba rena gabotse re lead by example o se ka kgotse le gore ngwana le yena o goa through some things o na le mathata mo le mola but mma goba papa ba phela ba le busy mo e le gore ga ba be le nako ya gore ngwana bona a kgone go ba botsa tše yena a kopanang le tsona ka ra bophelo ngwana o ba le mathata mola motswadi ga a bone selo motswadi ga a tsebe because motswadi o concentratile ka re ga success ya gage ebile o lebetse le bana ba gage nako ngwe bana ba rena ba kopana le mathata ka ra bophelo o se ka kgwetša o ba motswadi e le gore o tlo makala ngwana a bolela a re gape i've been go going through this thing for three years now or for five years now wena o ipotšiša nna ebile o thoma go roga ngwana gore why o bo sa bolele ngwana a se a bolele because ngwana ga a close to wena o dula le dula ka lapeng le le teng mara ngwana ga a close to wena ga o tše jale ka motho wa lelapa goba jale ka motswadi because wena ga o na nako ya gage so a re making sure re be open to bana ba rena re ba bontšheng lerato bana ba ke ba be free ge ba ena le rena ba kgone go re botša nto nngwe le nngwe e tlhagang ka ra maphelo a bona a bona mm. le rena ge ngwana ge o na le ntho e le gore ga e sepele gabotse o tlo kgona go bona ka pela gore ae today ngwana ka ga se yena today ngwana ka a se a thabe o kgona go nna le yena fase wa mmotšiša and then wa ba a good parent okay um

mangelo a gago ba, ba, ba, ba sa go support-a ba kore ba botsa ka taba ya adoption gore go na le tsela tše dingwe tse o ka bang le bana ka tsona e ka ngwana e ka no se be ngwana wa madi a gago a kere ngwana wa kgotsa le ngwana e le gore o mo adoptile a kere ngwano ga ana batswadi ngwano wa sokola ngwano o nyaka lerato la motswadi and wena o ready go fa lerato leuwe a kere so ba go sapota gore ee o ka ya wa tšea ngwana wa mo tliša ka mogae ka mokhi a phasetšiwa um a tsebišiwa ba lapa lekhi a tsebišiwa badimo ba lapa lekhi then badimo ba ba tla mo accept se ngwana bona le yena ba tla mo protector ba tla mo fa di-blessings ene ebile e sa bolele ka ngwana e le gore e tla ba e le ngwana wa gago ya ba gore ngwana mongwe le mongwe mo pateng mo tšee jalo ka ngwana wa gago e re go kopana le yena allah O be le nako e la re o eme o motšho nna molato ke eng, o mo kgothatse, o mo kgomotše. Go sepela mola tropo o kopana le ngwana e le gore o nna mola mo, mo, mo distrateng eh, ga ana legae o na le mathata o tshwere ke tlala ntšha ten ranta gago o mofe ke bona botswadi

mo mother earth o sa go botša ka mokgwa e le gore yena o protecta ka gona ka mokgwa e le gore yena sorry o gare wa go okeletša a kere wa go okeletša ka ge e le gore wena o motho e le gore wa tshepagala ya ra nthela gore ge re ntse re tshepagala and then re bontšha batho ba bangwe lerato ka montle ka mokhe and then re fa batho ba bangwe support ke ke ntho le ka ke boletse ka re badimo ba gare ba bone and ba re ba odia ba go okeletša so ba thaba ka mokgwa o le gore o gona o ka gona o bopegile ka gona ka the king of cups ga bole ga ba bolela ba re o motho le gore wa tshepagala o motho le gore o devoted to mošomo wa gago o motho le gore wa trustega o motho wa go bontšha lerato wa boikokobetso ka yona grounding e le ke boletseng ka yona so le mo ba sa bolela gore dilo tse ka moka tsona di a ba thabiša and-e the more o dirang seo ke the more e le gore le bona ba tla go okeletša o thabiša badimo ba gago because ba nyaka go bona motho wa pelo e, e botse ba nyaka go bona motho wo o e le gore o, o, o na le pelo ya lerato motho e le gore o ka mehla o invite kganya ka ra bophelo ba gage e se motho o tla phela a kwatile motho wa go fela fela pelo ba se ba boletse ba re o seke wa ba le go fela pelo iketle dilo tše dibotse tla tla mo go wena o seke wa rata dilo tša lefase material things rata dilo tša semoya le go phela mo lefaseng re a tseba gore ba tseba gore o nyaka dijo o nyaka go nwa o nyaka go apara o nyaka le mo e le gore o tla fitlha tlhogo ya gago ba tseba mare ba re o seke wa rata dilo tša lefase wa kgotsa le gore ke ntho gore o rata tšhelete mo e le gore o ka ba ba dira sebe for o ikhwetše o ka ba wa bolaya motho for o kgwetše tšhelete ke dilo tše ba sa di nyakeng e rate ka nthele ya gore gore o kgone go e attract e tla ka raphelo ba gago mara o direng o e šomele ande o kgotsofatše ke se badimo ba gago ba o fang sona o kgotsofatše ke se modimo a o fang sona o se kwa ba greedy wa kgwetša ge ba o fa wena o nyaka mo wena o llela mo mafelo tša ba sa go fa bona ra a o ba greedy okay ene go ba greedy mo ga gage moke ge re ka no mofa tšhelete ena e nyaka e ntšhintšhintšhi o tla tla a etswa tseleng ga re nyake go moloba so a re stopeng ke ona molaetša o tswa go mother earth mo e le gore o bolela ka taba ya go o tla o protecta o tla o tla kry-a protection e ntšhi go tswa go yena a kere and ebile o tla kry-a le maatla a kere a mantšhi a kere mo e leng gore o tla mpshefatša moya wa gago ke yona reading ya rena ya lekgono ke a tshepa gore e tla bolela le lena gape ebile ke a le leboga ke leboga ge le tše re nako ya gore le nne fase le theeletše reading yekhe ke a le leboga le be le letšatši le le botse